Ähliňize salam, mähriban adamlar. Ýer şarymyz diýseň uly we her ýeri bir-birinden tapawutly, owdan we täsin ýerleri bar. Ýer ýüzüniň tebigatynyň bolşy ýaly, suwuň aşagynyň hem özüne degişli ýaşaýşy bar. Dünýäniň iň uly haýwany hem suwda ýaşaýar. Ol dünýäniň iň güýçli sesini çykaryp bilýän iketek haýwan. Bu wideomyzda sizlere dünýäniň iň uly haýwany gök kit hakynda wideo taýynladyk. Wideo başlamankak sizlere kiçiräk ýatlatmam boljak. Wideomyza laýk basmagy we bize goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Wideomyza geçeliň. Okeanlaryň hem dünýäniň iň uly haýwany bolan gök itler dinozawr döwrüne ýakyn döwürlerden bäri günümize çenli ýaşap gelýär. Bir gök itiň boýy ortaça on iki metr bilen otuz iki metre çenli uzynlyga ýetip bilýär. Agramlary bolsa 50 tonnadan 150 tonna çenli çykyp bilýär. Gökitler 1864-nji ýylda balykçy awçylary tarapyndan awlanmana başlanýar we 1968-nji ýyla çenli awlanylyp, häzirki döwürde nesli azalan haýwanlaryň kitaby bolan Gyzyl kitaba girizildi. Häzirki döwürde bu haýwanlaryň sany diýseň azaldy we alymlaryň aýtmagyna görä, on müňe ýakyn sanysy galandyr diýlip çaklanylýar.

Gök itiň diliniň agramy Ýer ýüzüniň iň uly haýwany bolan ortaça bir piliň agramyna deň bolýar. Ýüregi bolsa togsan kilodan bäş ýüz kilo çenli ýetip bilýär. Gök itler iki ýylda bir köpelýärler we diňe bir çaga dogrup bilýärler. Sebäbi bolsa häzirki wagtda iýmit ýetmezçiligindendir. Gök itiň çagasynyň agramy dört tonnadan alty tonna çenli agramda dogulýar. Çaga kit öz awyny awlap öwrenýänçä enesiniň ýanynda bile gezýär. Gökitler hem howa, hem suwdanda dem alyp bilýärler. Suwuň üstünde 10 bilen 15 minut aralygynda howa alyp, okeanlaryň çuňňur düýbünde 1 sagat bilen 4 sagat arasynda gezinip bilýärler. Bu haýwanlaryň aşgazana gitýän ýoly bolsa 20 santimetr küpdür. Ýagny, Bu haýwanlar iýmitlenende, biziň bilşimiz ýaly kilka ýaly süri-süri gezýän kiçijek balyklardan her gün tonnalap iýýär. Bir gökkit bir adamy ýalňyşlyk bilen ýuwudan ýagdaýynda, onuň bogazyndan geçip bilmejegi üçin şol bada yzyna çykarýar. Gök itler aslynda adama zyýansyz balyklardyr. Suwda ýüzüp ýören wagtyňyz ýalňyşlyk bilen size degmesinden başga zyýanly ýeri ýokdur. Dünýäniň iň uly haýwany bolan gök itler, esasanam Hindi okeany we Ýuwaş okeany, Atlantik okeanlarynda ýaşaýarlar. Ortaça ömürleri bolsa, altmyş bilen togsan ýyl aralygyndadyr. Eger bir gün suwda ýüzüp ýören wagtyňyz gök it görsüňiz asla gorkmaň. Sebäbi bolsa bökütler sizi görmez. Olaryň burun skeleti bäş we dokuz metr aralygynda uzyn bolany üçin sizi iýip bilmeýärler. Bökütler häzirki wagtda berk goralýar. Awçylar tarapyndan awlanan bir kökitiň jezasy bolsa kyrk müň bilen iki ýüz elli müň amerikan dollary aralygyndadyr.

Gök itler aslynda süri bolup ýaşaýarlar. Okeanlaryň diýseň uly bolanyndan hem sanynyň az bolanlygy üçin bir-birleri bilen suwuň aşagynda ses ýoly bilen habarlaşýarlar. Dünýäniň iň güýçli ses frekansyny çykaryp bilýän gök itleriň sesi bir ýüz ýigrimi we bir ýüz segsen herz diýlip bilinýär. Ýagny bir ynsan iň az ýigrimi herz eşidip bilýär. Gök itleriň sesi suwuň aşagynda on bir müň metre çenli ýaňlanylyp bilýär. Ol sesi eşiden başga bir gök it bolsa, olam yzyna ses çykarýar we bu şekilde habarlaşýarlar. Iň soňky eşidilen ses bolsa iki müň on ýedinji ýylda eşidildi. Gök itler esasanam özlerine ýar ýoldaş we köpelýän döwürlerinde ses çykarýarlar. Geliň häzir bir gök kitiň suwuň aşagyndaky çykaran sesini eşideliň. Bu eşiden sesiňiz erkek bir gök itiň sesi, ýagny özüne ýoldaş gözleýär we gynansagam onuň sesine jogap beren başga bir gök it entegem bolmandyr. Videonyň soňuna çenli maňa hemra bolanyňyz üçin size minnetdar. Videomyzy halan bolsaňyz, laýk basmagy we aramyza goşulmak isleseňiz, agza bolup bilersiňiz.